Bon, da géif ech proposéieren, dass mer ufänken, fir Iech net méi laang waarden ze loossen. Si sinn awer wierklech ganz pünktlech. Villmools merci fir Är Presenz haut de Mëtten. Et ass eis esou wichteg, dass Der do sidd. Well dat hei ass net iergend eng Pressekonferenz, et ass déi vun eisem nationale Virstand vun der Rentrée 2024, vun der éischter Rentrée, déi mer no eise Sozialwahlen hunn, vun der éischter Rentrée, déi mer elo mat der neier Regierung hunn. An ech kann Iech soen, de Moien am nationale Virstand war d'Stëmmung relativ, Rosen a mir haten och de Sall immens voll, wat e gutt Zeechen ass, esou datt och eisen Haaptgremium vun eiser Gewerkschaft alertéiert ass op déi Zäiten, déi op eis duer wäerte kommen. A mir mussen leider dann och dës Rentrée ufänken domadder, datt mer feststellen, datt den Toun esou lues a lues ufänkt sech ze verschäerfen an hunn dann iwwer de Summer festgestallt, ma wann déi nei Regierung, Wëlles hat eis rosen ze maachen, dann ass et hinne gelongen. Mir hunn esou eng ganz laang Lëscht vun Dossieren, wou mer ufänke mussen eis ze wieren a wou mir als OGBL an nationale Virstand de Moien soen, esou net, dat maache mer net mat. Bon, ier mer dozou kommen, ganz kuerz eng Kéier e bëssen den internationalen an europäesche Kontext. Ech menge mir betten eis hei an, an Europa, an eng Stëmmung, déi net, net gutt ass. Also dat ass a ville Länner de Fall, a bei eis eben och net. Mir hunn et elo ganz kuerzfristeg eben och nach mat de, mat der Situatioun an, an Éisträich festgestallt. Mir hunn ëmmer méi Regierungen, wou et e Rietsruck gëtt, bis zu engem Extremrietsruck. Mir hunn eng, eng Situatioun a Frankräich, déi ëmmer méi gespaant gëtt. Dir wësst, dass haut de CGT opgeruff huet zu enger Grève générale, wou se berechtegterweis sech asetzen a streide fir u sech zwee Haaptpunkten, hir Pensiounen an hir Salairen. An ech kann Iech, ouni elo hei virzegräifen an ze spoilere soen, mä bei eis wäert et och ëm d'Pensiounen an ëm d'Salaire goen. An dat ass nun eemol d'Kärgeschäft vun der Gewerkschaft, dat ass eis Daseinsberechtigung, do ginn se eis un eis Substanz an da wäerten se eis kenneléieren. A mir hunn dat op villen Niveauen, Attacke wou mer erliewen, wat dann dozou gefouert huet, datt mer de Moien och, Dir wësst, datt mer ëmmer e Punkt hunn, Situation dans les entreprises et les secteurs, jo do hat mer eng ellelaang Lëscht un, Potentielle Konflikter oder scho bestoende Konflikter op quasi allen ekonomesche Secteuren. Mee mir gesinn et awer, an ech fänken domadder un, op nationalpoliteschem Plang. An ech mengen, dat ass dat Allerwichtegst, wat ze soen ass am Moment, Déi zwee grouss Piliere vun eiser Aarbecht, d'Leit an der Aarbecht ze verteidegen an d'Leit an der Pensiounen ze verteidegen, Ginn hei attackéiert. Ech fänken u mat der Aarbecht, well dat ass en Thema, wat nach net esou in aller Munde ass. Bon, an der Press ass et schonn awer rapportéiert ginn, mee Dir wësst, datt mir zu Lëtzebuerg méi Kollektivverträg brauchen. Dir wësst och, datt den OGBL dat elo schonn zeg Jore seet. Mir hunn elo schonn ech weess net dee wéivielten Aarbechtsminister domadder konfrontéiert, mir brauche méi Kollektivverträg hei am Land, well d'Kollektivverträg sinn eigentlech den eenzege Garant fir besser Lounbedingungen a besser Paie fir d'Leit. Ass och den eenzege Garant fir méi eng Loungerechtegkeet a méi eng gerecht Verdeelung vum erschafene Räichtum. A mir hu leider, an dat wësst Der, nëmmen ronn 50 Prozent. Couverture vun de Kollektivverträg. An elo kënnt dann eng europäesch Direktiv dobäi, déi eis jo Recht gëtt an déi seet, mir brauche méi Kollektivverträg, mat engem But op 80 Prozent ze kommen an de Länner vun der Couverture vun de Kollektivverträg. Dat heescht, eis Regierung ass am Zuchzwang, eppes ze maachen op deem Plang a mir sinn och frou driwwer a mir hunn e ganze Fuerderungskatalog hannerluet, deen ech Iech och ganz kuerz nach eng Kéier wäert detailléieren. Dat eenzegt, wat elo ass, wat geschitt, dat ass, datt mir mat engem Regierungsprogramm konfrontéiert hu sinn, deen, deen an eng geféierlech Richtung geet, an zwar deem, de Patronatsvertrieder Recht ze ginn, ze soen, mir maachen hei eng Ouverture, datt och Kollektivverträg kënnen verhandelt gi vu net-Gewerkschaften. vun individuelle Salariéen oder Delegatiounen, déi net mat enger Gewerkschaft kommen. An op dëser Stell huet eisen nationale Virstand ganz kloer d'Wuert geschwat, Dat ass eng rout Linn fir eis, dat ass en No-Go, dat ass eng Attack op d'Gesamtlounstruktur vu Lëtzebuerg, dat ass eng Attack op de komplette Kollektivvertragswiesen an natierlech och op d'Gewerkschaften. A mir appelléieren un eisen Aarbechtsminister, net op déi Felder eranzefalen. An op kee Fall do op kromm Gedanken ze kommen, do eng Ouverture ze maachen, well dat ass ee vun de wichtegen Acquisen och vun eisem Aarbechtsrecht, well d'Aarbechtsrecht ass jo do am Prinzip fir de Salarié ze schützen, an d'Aarbechtsrecht gëtt eis hei d'Recht, wéi och d'europäesch Direktiv, fir ze soen, et mussen d'Gewerkschafte sinn, déi d'Kollektivverträg verhandelen, well si eeben déi néideg Onofhängegkeet an déi néideg Ressourcen a Moyenen hunn, fir seriö Kollektivverträg ze verhandelen. Dat heescht, et kann op kee Fall e Wee sinn, an dat ass fir den OGBL inakzeptabel, ze soen, ma wa mer wëlle méi Kollektivverträge maachen, da komme mer ouni déi stéierend Gewerkschaften do a mir maachen et am Betrib, wou mer dat Kräfteverhältnis net hunn, wou d'Salariéen à la merci sinn am Fong vun den Décisiounen vun hirem Patron, wou se an engem Ofhängegkeetsverhältnis sinn a wou se net déi noutwendeg Ofhängegkeet hunn. An duerfir ass dat esou e wichtege Punkt. Fir eis als OGBL'er, an Dir verstitt dat, a fir eisen nationale Virstand de Moie gewiescht, fir ze soen, Mir warnen hei wierklech virun alle falschen Décisiounen. A wann et sollt do zu falsche Weeër goen, da wäerte mir mobiliséieren a mir wäerten hei eng Oppositioun maachen zu allen Iddien, déi an déi falsch Richtung ginn. Mir wëlle méi Kollektivverträg, mee dat solle gutt Kollektivverträg sinn. Dat sollen der si mat Inhalt, mat Kapp a mat Fouss, mat Sënn, mat Saachen, déi Verbesserunge si fir d'Leit. Well duerfir ass de Kollektivvertrag do. An dat geet nëmmen iwwert deen dote Wee. A mir hunn och ganz vill Ideeën, wéi mer méi Kollektivverträg kréien. An dozou ee Wuert, an ech mengen, Dir hutt dat alleguerte matkritt, Mir hunn eng ganz diversifiéiert Economie zu Lëtzebuerg. Mir hunn net méi dee selwechten Tissu économique wéi dee Moment, wou dat aktuellt Kollektivvertragsgesetz geschriwwe ginn ass. Dat heescht, mir hunn nei Realitéiten um Terrain. Mir hunn sëllege kleng Entreprisen, Mëttelentreprisen. Do geet et net, dass mer soen, mir ginn do iwwerall e Kollektivvertrag verhandelen. Dat ass net machbar. Dofir brauche mer méi sektoriell Kollektivverträg. An dat ass u sech eis éischt a wichtegst Pist. Am Fong misst iwwert d'Gesetz eng Obligatioun kommen, wann d'Gewerkschaft eng Négociatioun ufreet mat engem Secteur, fir e Kollektivvertrag ze verhandelen, da muss de Patronatsverband vun deem Secteur mat eis verhandelen. Esou wéi et haut scho besteet am Betrib. Haut hu mer jo eng Obligation de négociation an engem eenzelne Betrib, wa mir d'Demande maache fir Kollektivverträg ze verhandelen. An dat muss och op sektoriellem Plang geschéien, well dat ass am Moment net méiglech, well et ebe just fir de Betrib gëllt. An dat muss awer passéieren, fir dass mer et fäerdeg bréngen, eisen Taux de couverture eropzesetzen. An ech mengen, dat ass ee vun de wichtegste Punkten, Mir fuerdere keng Obligation de résultat, well dat ass net esou am Liewen. Hei sinn zwee Partner, déi musse matenee verhandelen. Mee mir wëlle just, dass déi aner Säit un de Verhandlungsdësch kënnt. Méi froe mer hei net. An dat muss eng gesetzlech Obligatioun ginn. A fir dat ze vereinfachen, dass och deen anere seet, ech maachen et dann awer mat an ech verhandelen och seriö, hu mir nach eng ganz Rei aner Pisten, wou mer soen, de Stat kann hëllefen, Incitativen ze schafen fir déi eenzel Patronen, fir Kollektivverträg ze verhandelen, wou mer kéinte soen, eng Soumission publique, e Marché public kann nëmmen accordéiert ginn un eng Entreprise, déi och e Kollektivvertrag huet. An anere Länner geet et, an Däitschland ass et de Fall zum Deel. Dat heescht, et ass machbar, et ze maachen, an et géif hëllefen, datt déi eenzel Patronen och soen, Ah, ma dat gëtt mer Gëtt mer en Ustouss an en Ureiz fir e Kollektivvertrag och seriö mat anzegoen. Mat där anerer Säit, mir kéinten och soen, déi ganz vill Aide aux entreprises, déi ëmmer accordéiert gi vum Stat, mä dass déi gekoppelt ginn un eng Bedingung vun engem bestoende Kollektivvertrag, also vun engem Kollektivvertrag, dee muss négociéiert ginn an deenen Entreprisen. Wéi gesot, mir hunn eng ganz Rei Saachen dem Aarbechtsminister ënnerbreet a mir erwaarden eis hei eng seriö, A respektvoll Négociatioun an engem Comité permanent du travail et de l'emploi, wéi dat sech gehéiert, wéi de Sozialdialog zu Lëtzebuerg ebe gefouert gëtt, ronderëm eng positiv Entwécklung vum Kollektivvertragswiesen zu Lëtzebuerg. An dat geet eben net, wann ee seet, mir schwächen d'Kollektivvertragswiesen. Dat ass genau de Contraire, wat mer wëllen. Dat heescht, do si mer scho prett. A mir si parat, well de CPT wäert geschwë stattfannen, wou mir elo eebe virwarnen, net an eng falsch Richtung ze goen. Komm mir sëtzen eis zesummen un den Dësch. Mir wëllen hei net just déi aner Säit schueden. Mir wëllen an engem konstruktiven Esprit souwuel fir d'Entreprisen an d'Ekonomie wéi fir déi Leit, déi do beschäftegt sinn, eng seriö Gesetzgebung hunn. Méi hu mer jo net do gefrot. An dat wäert sécherlech ee vun de groussen Defie gi fir den OGBL an deenen nächste Wochen a Méint, fir dat dote kloer ze maachen an der Diskussioun, am beschten um Dësch, um Verhandlungsdësch. A wann et eeben net geet, gi mer och do méi wäit, dat muss een éierlech soen, well hei geet et wierklech ëm d'Lounstruktur vu Lëtzebuerg. An deen zweeten Dossier, da geet et net méi ëm d'Léin, da geet et ëm d'Pensiounen. Bon, zu de Pensiounen huet den Gilbert schonn immens vill gesot. An dofir maachen ech et hei kuerz, well mir hunn ëmmer eis immens laang Pressekonferenze vum Nationalvirstand an ech ginn net méi op den Detail vun eise Fuerderungen an. Ech soen Iech just, dass e puer Saache wichteg sinn ze wëssen am Moment. Dat ass, dat Éischt ass, mir wäerten elo endlech dann déi éischten Austausch mat der Ministesch hunn. Dir hutt gesinn, a mir hunn alleguerte gesinn an der Press, datt d'Madame Deprez gesot huet, si mécht elo hir Consultatiounsronnen. Mir wäerten den 9 Oktober déi éischten Echange hu mat der Madame Minister zu dem Pensiounssystem. Mir ginn an déi Entrevue och zesumme mam LCGB. Dat heescht, Dir musst wëssen, datt mir hei e Front commun mam LCGB hunn op der Fro vun der Reform iwwert de Régime général vun de Pensiounen. An hei ass wierklech och en Appell u jiddereen, dat hei ass eng gesamtgesellschaftlech Fro, Wéi gi mer mat der Gesellschaft ëm? Wéi gi mer, wéi gi mer ëm mat de Leit, déi hiert Liewe laang geschafft hunn, fir herno eng Pensioun ze hunn, wou mer ëmmer erëm betounen, D'Pensioun ass net eng Sozialhëllef, et ass eng Kompensatioun fir de Revenu, wou een erschafft huet, a wou mir net wëllen zouloossen, dass eise staarken ëffentlechen, solidaresch finanzéierte Pensiounssystem ugegraff gëtt. An dass u sech betrëfft et jiddereen. An dat ass en Appell, wou mer ëmmer maachen, well vu politescher Säit gëtt da gesot, jo, mee déi aktuell Rentner betrëfft et net. An dach, et wäert se betreffen, wann déi Reform esou duerchgefouert gëtt, wéi et heiansdo ugelaut ginn ass vu politescher Säit an och vu Patronatssäit, well 2012, wou déi lescht Reform gemaach ginn ass, déi negativ war, déi ganz vill negativ Répercussiounen huet a vill Verloschter mat sech bruet, Déi betrëfft och déi aktuell Rentner. An da gëtt gesot, Jo, mee et ass fir déi Jonk ofzesécheren. Mee wann een déi Jonk wëll ofsécheren, da muss een eise System ofsécheren, well eise System ass e generatiounssolidaresche System. A wann een, an dat ass eigentlech virgegaukelt, wann ee seet, mir mussen dofir suergen, datt eis Kanner an Enkelkanner nach eng Rent hunn, wa mer dat wëlle maachen, mä da muss mer eise System op, bauen a verbesseren, deen deen haut besteet, an en net attackéieren, well och genee dat ass 2012 geschitt bei der leschter Reform, an dat hu mer oft genuch gesot, mir hu fir déi Jonk, déi 2012 an d'Aarbecht trieden, hu mer Verloschter bei engem Duerchschnëttssalaire vu bis zu 400.000 Euro. op hirer Pensiounsdauer. Dat ass enorm! Also do, dat ass et am Fong, eng Ligen ze soen, deene Jonke geschitt näischt, dat ass au contraire fir déi Jonk ze schützen. Also si mer alleguer betraff, ob jonk oder ob al, ob ob elo an der aktiver Beschäftegung, jidderee muss sech hei asetze géint eng Verschlechterung vun eisem Pensiounswiesen, géint en Ofbau vun de Leeschtungen. géint en Ofbau vum Niveau vun de Pensiounen a géint eng Verlängerung vum Rentenantrëttsalter, fir et elo ganz kuerz ze maachen, well mir wäerte sécher nach ganz vill driwwer schwätzen an et wäert nach ganz vill Detail kommen a mir wäerten och mam LCGB zesummen nach weider op deem Sujet do kommunizéieren an och do, wann et muss sinn, mobiliséieren. Just ee Wuert dozou, well ech mengen, et ass wichteg ze soen, et gëtt ëmmer geschwat vun den, Lëtzebuerg huet déi héich Renten. Et ass einfach net wouer. Et ass, et ass net wouer. Mir hu keng Leit am Régime général, déi eng Pensioun hu vun 10.000 Euro. Well Dir wësst, dass d'Madame Deprez gesot huet, Wie brauch dann eng Pensioun vun 10.000 Euro? Mee déi gëtt et net. Déi gëtt et an der Realitéit net an dem Régime général. Do ginn et keng Pensionéierter, déi eng Rent vun 10.000 Euro hunn. Zu Lëtzebuerg ass d'Pension moyenne 2.400 Euro de Mount. An Der wësst der, dass mer domadder net iwwer d'Ronne kommen. Wa mer elo déi reng lëtzebuergesch Carrièren huelen, ouni d'Carrière mixte vun de Frontalieren, da si mer bei ëm déi 3.700 Euro. Dat heescht, do si mir net wäit vum qualifizéierte Mindestloun. Dat ass, dat ass d'Realitéit vun der Duerchschnëttsrent vu Lëtzebuerg. Do si mir net beim Floribus a bei de Yachten an dem Schampes. Dat do ass eng Realitéit. An duerfir hu mir ganz vill Leit, déi och am Alter aarm sinn. An da gëtt gesot, mee d'Aarmut beim, also d'Altersaarmut ass zu Lëtzebuerg relativ niddereg. Jo, mee wat ass, wat wëlle mer? Datt se méi héich gëtt. An dorunner schaffe mer. Mir si gutt am gaangen drun ze schaffen. Si huet sech an deene leschten 10 Joer verduebelt. An et kléngt bal, wéi wann et e But wär, se ze erhéijen, wéi wann et en Argument wär, fir drun ze goen, fir ze soen, mir mussen eppes un de Rente maachen, well mir hunn net vill Aarmer am Alter. An duerfir eng Kéier kuerz fir Iech déi Realitéiten ze soen, D'Moyenne ass bei 3.600 Euro, just Lëtzebuerger, do si mer net bei de Räichen, au contraire. A fir Iech do en Indiz ze ginn, 8.500 Euro Rent am Régime général hunn, Sage und schreibe 0,04 Prozent vun de Leit. An 10.000 gëtt et guer net. Duerfir dee Mythos einfach och emol enke kuerz awer ugeschwat, well et stéiert eis e bëssen, dass dat e bë, déi Argumenter do no vir bruet ginn, fir dee Jonken och ze maachen, wéi wa mer wierklech ganz dringend missten agéieren. A wéi gesot, déi lescht Reform huet déi Jonk extrem getraff. An och do erwaarde mir, dass elo Rektifikatiounen kommen an dass mer do Verbesserunge kréien, well soss hu mer extrem Verloschter op de Renten. Och ze soen, de System ass net méi tragbar, mir renne riit an d'Rentemauer. Bon, Dir kennt eis Positioun dozou, déi Rentemauer, déi kréie mir hei gemoolt zënter Ech weess net vivill Joren, dat ass ni agetraff, gell, dat ass ni agetraff. All déi Previsioune waren net richteg. Mir sinn der Meenung, dat gëtt guer kee Sënn elo bis 2070 ze kucken. Et gëtt absolut guer keng Berechtegung. Mir wësse mol net wat moar ass. Mir liewen an enger Welt wou esou vill passéiert a mir hunn et elo gemierkt an deene leschte 5 Joer wéi onrealistesch et ass esou Laangzäitprojektiounen ze maachen. Mee. Souguer wa muar näischt méi geet, mir hunn eng Reserv vu 27 Milliarden Euro. Och dat gëtt e bësse gemeet, wéi wann dat unantastbar wier. Alleng mat deene Milliarden Euro kéinte mir elo véier an e halleft Joer iwwerliewen, ouni datt iergend een nach weider cotiséiert. Also fir och emol e bëssen do d'Kou vum Äis ze huelen an ze soen, okay, mir brauchen haut net drastesch ze schéissen an de Leit un d'Pensiounen ze goen. A wa mer da mussen eise System pérenniséieren a wann et iergendswann net méi duergeet finanziell, mee da muss mer méi Finanzen, fir méi Recettë suergen. An do huet den OGBL an zesummen da mat dem LCGB eng ganz Rei Pisten, déi mer wäerten a kierzester Zäit och public maachen an no baussen droen. Mee Dir mierkt, d'Kollektivverträg, d'Pensiounen, et gëtt e warmen Hierscht. Mir si prett, mir si preparéiert fir fir eis ze wieren. A mir hunn dat eben op ganz villen aneren Niveauen, op méi klengem Niveau dann an de Secteuren, an den Entreprisen och gespürt. An ee leschte politesche groussen Dossier, erlaabt mer just kuerz drop anzegoen, ass dee vun de Grenzgänger. Déi gi jo esou oft leider nach ëmmer politesch benodeelegt. A mir hunn am Moment konkrete Fall bei den däitsche Grenzgänger, Dir wësst, vu wat ech schwätzen, der Besteierung vun den Iwwerstonnen. Well Lëtzebuerg d'Iwwerstonnen net besteiert, mussen däitsch Grenzgänger dann elo an Däitschland hir Iwwerstonne besteiert kréien. Et ass esou, dass mir ganz vill intervenéiert sinn. An en däitsche Grenzgänger, deen haut och nëmmen eng Iwwerstonn mécht, dee muss elo an Däitschland eng Steiererklärung maachen, fir déi Iwwerstonn do ze deklaréieren. A mir hunn dorobser hi ganz séier reagéiert a beim Finanzminister intervenéiert, och an Däitschland intervenéiert. A mir hunn dank dem Drock dann och vum OGBL et fäerdeg bruet, dass agéiert ginn ass. An de Gilles Roth huet et annoncéiert a mir hunn de Projet de loi och do leien, Et kënnt elo e Steierkredit. Dee soll dann de Grenzgänger hëllefen, déi méi Steierlaascht do kompenséieren. De Problem ass elo, wou mer den Text virleien hunn a wou mer de Montant virleien hunn, et geet net duer, bei Wäitem net duer. An dat féiert dozou, datt mir a ville Secteuren, wou mer ugewise sinn op d'Main-d'oeuvre frontalière, wou mer wëssen, Wann do ne, wann déi net méi Iwwerstonne wëlle maachen a maachen, dann, da si mer um Enn. An, an dat hu mer jo bei Covid gemierkt an och dono nach, mir, mir wësse jo, vu wat mer schwätzen, dann hu mir e sacré Problem an der Ekonomie zu Lëtzebuerg. Dofir appléiere mir elo un eis Regierung, wann ech gelift, Iwwerdenk Är Rechnung nach eng Kéier. Wat hu se gemat? Si hunn All d'däitsch Grenzgänger geholl an all d'Iwwerstonnen, déi geleescht ginn, an eng Moyenne gerechent vun engem Plaffong vu 700 Euro, déi een als Steierkredit kann huelen. Jo, elo ass et awer esou, dass ganz vill Leit keng Iwwerstonne maachen, oder mannst deklaréiert der, mee bon, hu mer Parenthèse optou, an all déi Leit, déi méi wéi d'Moyenne maachen, déi sinn net méi couvréiert vun deem, also déi kréien do net genuch eran iwwert de Steierkredit, fir déi Méibelaaschtung do ze kompenséieren. An et ass, also dat geet bis an Dausenden Euroen, an et ass esou, datt mer do bei engem Duerchschnëtt Iwwerstonnen, déi geleescht ginn, scho kënne soen, datt nëmmen nach 35 Prozent vun der Méi-Steierlaascht iwwert de Crédit-impôt kompenséiert kréien. Et geet also schonn net méi duer fir een, deen duerchschnëttlech vill Iwwerstonnen leescht, dee Plaffong vun de 700 Euro. Dat gëtt elo och e Problem a mir wäerten, also mir hunn elo nach e weidere Courrier un de Gilles Roth gemeet a mir wäerten och do nach intervenéieren, datt do nogebessert gëtt. An de Problem ass och nach dee Sujet, wäert och op franséisch Grenzgänger zoukommen, wéi mer wëssen. esou dass och do mer an Situatioun, also de Crédit d'impôt fir d'Grenzgänger wäert och, dee gëllt fir all d'Grenzgänger, egal aus wéi engem vun de Länner, awer dee Problem wäert dann och do an all deenen anere Länner stattfannen an net duergoen als Crédit d'impôt. Dat ass vläicht net esou en Dossier, wou jidderee betrëfft, mee Dir wësst, datt mir wierklech ëmmer eis asetze géint all d'Inégalités de traitement. An hei hu mer eng, déi flagrant ass, nieft deem vum Télétravail, vun de Bourses d'études, vum Kannergeld a vun de Besteierung op an de Cotisations sociales an esou weider. Duerfir musse mir hei och virwarnen, esou kënne mer net ëmgoe mat eisen. Aarbechtskolleeginnen a kolleegen, déi all Dag mussen iwwer d'Grenz fueren. An esou gesitt Der, ass vill, vill ze dinn, il y a du pain sur la planche. An dat hu mer dann, ech hunn Iech et elo e puermol gesot, och schonn an deenen eenzelne Secteure gespuert. A mir sinn haut duerch eng ganz laang Lëscht gaangen, wou ech Iech elo soen, mir maachen d'Lëscht net, well et ass ze vill. An all eenzelne Secteur wäert säin eegene Communiqué maachen a weider nach Drock maachen. Erlaabt mer just hei zwee, dräi méi krass Beispiller ervir ze hiewen. Dat eent ass den Dossier vu Liberty Steel. De Stefano Araujo, deen hei sëtzt, ass zoustänneg fir de Betrib Liberty Steel a Montgebel. A wann Der nach weider Froen dozou hutt, ass hien och disponibel herno. Et ass einfach just wierklech en Trauerspill, wat do passéiert. Zënter zwee Joer gëtt net méi produzéiert. An zënter zwee Joer liewen do d'Beschäftegt an all enger dagdeeglecher Angscht, Wat ass moar? Hunn ech nach eng Aarbechtsplaz? Kréien ech nach eng Pai? Si wëlle just schaffen. Si wëllen näischt anescht wéi hirer Aarbecht nogoen a kënnen dat net maachen. Zum Deel aus politesche Grënn. De Stéphane huet de Moie gesot, Véier Aarbechtsministeren, elo dräi Ekonomiesministeren hu mer schonn domadder befaasst. Europäesch Kommissioune Juncker, von der Leyen, eent an zwee, hu sinn domadder befaasst ginn a mir hunn ëmmer nach keng Léisung fir d'Wierk Liberty Steel vun Diddeleng, a mir wëllen eigentlech just, dass e Repreneur kënnt, d'Aktivitéit erëm opgräift an d'Leit do kënne weider beschäftegt ginn an hir Aarbecht maachen. An elo am August hu mer dann ee Moment wierklech gefaart, d'Paie ginn net méi bezuelt, do si se mat dräi Woche Verspéidung bezuelt ginn. Mee dat ass jo elo kee Liewe méi. Wat maache mer do? All Mount musse mer hoffen, kënnt nach eng Pai oder net. Dofir och do, Ech nennen dee Beispill do, mee ech soen Iech, et sinn der wierklech vill schlëmm Situatiounen, stellvertriedend och fir dat, wat mam Industriesecteur zu Lëtzebuerg passéiert. Mir kënnen dat net einfach d'Bar erofgoe loossen. Mir hu mussen do, et ass scho vill ze vill Zäit verluer gaangen a mir brauche politesch Initiative fir e staarken Industriestanduert och hei zu Lëtzebuerg, fir datt déi Betriber weider funktionéieren, fir datt déi Leit weider beschäftegt bleiwen. Den zweeten Dossier, deen een haut kuerz muss erfierhiewen, mir wäerten awer, Dir wiert sécher nach do vun eis héieren, ass och en Industriebetrib, an zwar Eurofoil. An Eurofoil huet schonn eng laang Geschicht mat eis zesummen. Mee ech nennen e kuerz, do ass d'Kolleegin Milena Steinmetzer zoustänneg fir deen Dossier an dat ass haut leider Krankheetshalber entschëllegt, awer hatt wiert sécher och nach kommunizéieren, an si alleguer d'Kollegen aus dem Secteur, well hei ass e klassescht Beispill vun engem internationale Konzern, deen hei zu Lëtzebuerg e Betrib huet, Eurofoil, an dee seet, ech hunn, do gëtt et e staarke Kollektivvertrag, Dat ass e gudde Kollektivvertrag, deen iwwer Joren opgebaut ginn ass, vu Generatioune vu Leit, déi gekämpft hunn dofir, an deen haut seet, Ech wëll dee Kollektivvertrag net méi, dee stéiert mech, an deen d'Kollektivvertragsverhandlunge just wëll verschlechterungen. Mir kënnen dat net ënnerschreiwen, wat se do wëllen, well am Fong wëlle se, dass alles dat, wat déi Acquisen am Kollektivvertrag sinn, réischt no zéng Joer Anciennetéit fir d'Salariéë wierken. An domadder wëllen se am Fong d'Enn vun der Cécité. Wat si mir da elo gezwongen? Mir si elo gezwongen, op d'Schlichtung ze goe mam Dossier, well d'Verhandlungen ofgelaf sinn a mir sinn, mir kënnen dat do jo net ënnerschreiwen. Dat geet jo net. Mir kënnen jo net d'Errungenschafte vun deene Leit do, mir si ganz bescheiden an hunn do keng grouss Fuerderunge gestallt, mee mir wëllen dat halen, wat mer hunn. An dee Patron seet, Nö. Dat heescht, mir ginn no d'Schlichtung, mir gi gezwongen an dee Sozialkonflikt, an dat ass e bëssen d'Stëmmungsbild, wat ech Iech hei wëll weisen, dass mir elo op esou villen Dossiere erausgefuerdert gi fir mussen a Sozialkonflikter ze trieden, déi mir net gewielt hunn, well am Fong Attacken op allen Niveauen gesicht ginn. An Europol ass e ganz gutt Beispill dofir, wéi wichteg et ass, dass mir e staarkt Gesetz hu vu Kollektivverträg. Et kann nach net sinn, well wann et esou einfach geet fir e Patron ze soen, ech wëll dee Kollektivvertrag net méi, da ginn ech em lass, jo da beweist dat jo just, dass eis Gesetzgebung, eise Code du travail net staark genuch ass fir eis ze protegéieren an eise Kader ze behalen, déi mer hunn. An duerfir erwänen ech dat Beispill, déi ginn elo op d'Schlichtung, mee do wäert Der bestëmmt nach vun eis héieren, well dat ginn och elo nach 16 Wochen, esou ass de gesetzlechen Delai, Streidereien, an der Hoffnung, dass mer do zu engem raisonnabelen Accord kommen an déi Direktioun do alleng da seet, Dat ass gutt, huel net einfach alles ewech. Bon, ech ginn elo schonn ze wäit an deem Dossier, duerfir halen ech elo hei op. An dee leschten Dossier, bon, dat ass keen. Kee Geheimnis méi, muss ech awer e Wuert dozou verléieren, Natierlech huet eisen nationale Virstand sech och mam Caritas-Dossier beschäftegt. Dofir ass de smile och an der Pressekonferenz dobäi. Dir kennt hie mëttlerweil alleguerte ganz gutt. Hien ass, hien a seng ganz Ekipp vum Syndikat Santé, ass zënter zwee Méint mat deem Dossier do iwwerrullt ginn. A mir sinn haut an enger Situatioun, déi wierklech inakzeptabel ass. Ech ginn net méi drop an, well et ass esou vill dozou gesot ginn, wat passéiert ass an deene leschte Stonnen an Deeg bei Caritas a bei der hut. Mir soe just, an dat hu mer de Moien am Konsens, an der Unanimitéit am Comité national festgehalen, Dat do geet net! Dat geet net, wat den Här Frieden a seng Kollege vu PricewaterhouseCoopers hei bei Hut en place gesat hunn. Dat ass e Modell, deen zu Lëtzebuerg net gefuer gëtt. Wa si eis wëlle soen, dat doten ass déi nei Method vum Sozialdialog, vum Respekt vun de Mataarbechter, vun deene Leit, déi do jorelaang hir Aarbecht gemat hunn am gudde Gewëssen, déi sech do agesat hu fir déi Schwächst aus der Gesellschaft. Wa si eis wëlle soen, dat do ass d'Method, wéi mir mam Aarbechtsrecht zu Lëtzebuerg ëmginn, an einfach illegal virginn, mee da musse se mat eiser Äntwert rechnen. An dat do ass nëmmen den Ufank beim Dossier Caritas. Mir loossen dat net zou. Mir wieren eis do dogéint, wat do passéiert ass, souwuel juristesch wéi gewerkschaftlech. A mir maachen en Appell un den Här Frieden, deen Hutt en place gesat huet, deen haut fir Hutt steet, dass en direkt soll redresséieren, wat hei passéiert ass an deene leschte Stonnen. Dir hutt alles matkritt. Dir wësst, déi Chantage, déi gemaach ginn ass mat deenen 350 Beschäftegten, dass déi hu missten do sur place ënnerschreiwen, net hunn dierfen de Kontrakt iwwerpréife loossen. Dir wësst d'Methode wou praktizéiert gi sinn an deene leschte Stonnen. Dir wësst deen extremen Drock deen do op deene Leit herrscht. Dofir man ech haut net méi den Detail dozou. Mir zéie just als Fazit, esou geet net, esou ass net de Modell wéi mir zu Lëtzebuerg fonctionnéieren. A mir hunn alleguerten hei jorelaang Gewerkschaftserfahrung an ech kann Iech soen, esou grouën deenen, An deene Secteuren, wou grousst Kapital op Lëtzebuerg kënnt a mat senge Methoden aus anere Länner eis versicht hei ze imposéieren, hu mir dat do nach net erlieft. Hei gëtt, de Smail huet et de Moie gesot, d'Häerz an d'Séil vum soziale Secteur ausgehiewelt vum Här Frieden. An dat loosse mer net zou. Dann hu se net mat der Äntwert vum soziale Secteur gerechent, dass e Secteur, dee staark mobiliséierbar ass, a mam OGBL insgesamt, dat, Dat do kënne mer alleguer, an ech soen elo wierklech, mir sinn alleguerte betraff, net akzeptéieren, wat passéiert ass. Leit, déi einfach iwwert de Gesetzer stinn, dat geet net. Mir hunn en Aarbechtsrecht an dat muss respektéiert ginn. Do ass en Transfert d'entreprise, dat hat missen korrekt als Transfert d'entreprise behandelt ginn. Dat ass net passéiert. An dat wäerte mer net zouloossen. Och dozou ass elo esou villes ze soen. Mir sinn, also dat ass esou en Dossier, wou mer all Minutt nei Entwécklungen hunn. De Smail an ech sinn elo konfrontéiert gi mat Leit, déi gëschter net ënnerschriwwen hunn, aus wéi engem Grond och ëmmer, an déi elo net op hir Aarbechtsplaz eragelooss gi ginn, déi do verréckt virun der Dier stinn a vu Gardiene gesot kréien, Du hues keng Berechtigung méi hei eranzegoen. Si mir elo hei gezwongen, do mat Dierwieschtere virzegoen, fir datt déi Leit weider kënne schaffe goen? Mee dat ass nëmmen eng Drëps vum Faass an eng Spëtzt vum Äisbierg. An dat ass esou, esou, esou schlëmm, datt een eigentlech keng Wierder huet dofir. An ech hu gesot, esou schockéiert wéi mir alleguerte waren iwwer déi 60 Milliounen, esou, esou surreal wéi dat engem virkomm ass, esou grotesk, wou ee sech seet, et ass ze grouss, ech verstinn et net, et kann net sinn, ma genau esou grotesk ass dat, wat hei elo grad passéiert mat de Leit. Dat ass wierklech net akzeptabel. An an deem Sënn, si wollten eis vläicht rose maachen, ma si hunn et erreecht. Mir si rose. Mir akzeptéieren dat doten net. Mir loossen dat net mat eis maachen. Déi Methoden do, do wäerte mer eis dogéint wieren. An dofir si mer prett, a mir hunn eis Jacketten an eis Fändele prett, wann et muss sinn. An dofir Haut wierklech e leschten Appell, Redresséiert dat, wann ech gleeft. Ech hunn elo vill iwwert de Premierminister geschwat, well Dir wësst, datt hien dee war, dee gesot huet, jidderee gëtt gerett. An ech ruffen elo Hutt an Stell, PWC stécht hannendrun, Methoden, déi si vläicht an hirer Bulle do praktizéieren. Mee mir hunn awer och eng absolut Abwesenheit vun Aarbechtsminister. Während ganz Lëtzebuerg driwwer geschwat hut huet, wat do passéiert hut, ass en Aarbechtsminister net do. Hu mer en héieren zu deem Sujet? Firwat hu mer Aarbechtskontrakter, déi illegal sinn? Firwat hu mer keen Transfert d'entreprise, deen illegal ass? Keng, keng, keng Aussoe vun engem Aarbechtsminister. An, a ganz schlëmm och fir eis, wou mer absolut guer net verstinn, ass eng Gewerbeinspektioun. Gëschter, deen Dag wou jo dann den D-Day war fir d'Ënnerschrëfte, bis 18 Auer, hu mir näischt héiere vun enger Gewerbeinspektioun. Jiddereen huet driwwer geschwat, Politiker, d'Zivilgesellschaft, den OGBL, iwwerall ass driwwer geschwat ginn, d'Press huet bericht, jiddereen war jo empört. Jiddereen wosst, do si Leit, déi ginn an engem Sall empfaangen a kréie gesot, du ënnerschreiws elo oder hues keng Plaz méi. An, an wann s de heimat dengem Kontrakt wëlls erausgoen, dann ass do d'Dier an dann hues de guer näischt méi. Awer eng Gewerbeinspektioun? Absent vun der Bildfläch. An och do onverständlech, fir eis absolut inakzeptabel op der ganzer Linn. An Dir wësst, dass mer do. Empört sinn driwwer, dass mer scho vill gesot hunn dozou, mee ech kann Iech just verroden, et ass net fäerdeg, et geet eréischt un mat dem Dossier. Voilà, mee de Smile ass do, wéi gesot, fir weider Froen. Ech kucken eng Kéier meng Kolleegen hei vun der Geschäftsféierung. Jo, et waren nach vill Dossier. Öffentlechen Dingscht hu mer och vill Problemer op ville Plazen, mee et ass ze vill. Soll ech Iech soen, et gëtt ze vill. Wann ech elo nach déi alleguerten duerchhuelen, si mer nach eng Stonn hei am Gaang. Mee ech kucken, ass nach eppes, wat een elo muss soen, wou ech vergiess hunn, wou awer onbedéngt muss gesot ginn? Gutt, dann halen, maan ech elo mol hei e Punkt. Sorry, ech soen Iech Merci, awer jo, mir sinn do.